وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اچ تو دوستو اج دی وڈی خبر اسلام آباد دی جڑی ہے او چیف جسٹس پاکستان دا حلف ہے جی سی جسٹس یاہیا افریدی اج پاکستان دے تریہویں چیف جسٹس دی حیثیت نال حلف چاہ گئے صدر مملکت آصف علی زرداری انہاں کولوں حلف گھدے۔ حلف برداری دی تقریب ایوان صدر اچ تھئی۔ ایں موقع تے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، وزرائے اعلی خاص طور تے وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین خان،

بھرپور احتجاج کرے سن تے اسلام آباد دی اینٹ نال اینٹ وجا ڈے سن مطلب کئی صورت وچ وی کوئی بیا چیف جسٹس قبول نہ کرے سن وہ بھی اج موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز بھی موجود ہیں سروسز چیف وی موجود ہن تے نال وفاقی وزراء وی ہن جنہاں وچ نمایاں علیم خان، مصدق ملک، عطا تارڑ ایں توں علاوہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل فاروق ایچ نائیک، سپریم کورٹ بار دے صدر شہزاد شوکت تے نال ہی سابق چیف جسٹس وی موجود ہن جسٹس افتخار محمد چوہدری، جسٹس تصدق حسین جیلانی تے جسٹس عمر عطا بندیال وی تقریب اچ موجود ہن۔ ایں تقریب دے فورا بعد جیڑھا انتظامی حکم جاری تھئے سپریم کورٹ وچوں وہ یہ ہا کہ جسٹس چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاہیا آفریدی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ڈو ہزار تریوی کے تحت جڑی کمیٹی بنائی ہوئی ترے رکنی اندر وچ جسٹس منصور علی شاہ تے جسٹس منیب اختر کو دوبارہ شامل کر کے دے ایں توں پہلے جسٹس قاضی فیض عیسی جڑے ویلے چیف جسٹس پاکستان ہن انہاں نے جسٹس منیب اختر دی جاہ دے اتے جسٹس امین الدین خان کو شامل کیتا ہا ایں توں علاوہ جڑا اہم فیصلہ کیتے چیف جسٹس پاکستان نے

فل کورٹ اجلاس توں شروع تھیسی۔ ایں توں علاوہ انہاں نے جیڑھا ٻیا اہم فیصلہ کیتے او اے کیتے جو پہلے تاں کورٹ روم نمبر ہک دے وچ قاضی فیض عیسی نے فیصلہ کیتا ہا کہ سپریم کورٹ دی جیڑھی کاروائی ہے پروسیڈنگز ہن او براہ راست نشر تھیسن یوٹیوب تے ول یوٹیوب راہیں نیشنل میڈیا دے اتے انہوں نے آکھے کہ ہن سپریم کورٹ دے تمام کورٹ رومز دے وچ لائیو اسٹریمنگ دی سہولت مہیا کیتی ویسی تے ہر او کیس دی کارروائی براہ راست ڈکھائی ویسی جیندے دے سائلین دے ولوں اجازت ہوسی اگر سائلین چاہسن کہ انہوں دی کیس دی کارروائی براہ راست ݙکھائی ونڄے تاں او براہ راست ہوسی۔ ایں حوالے نال جسٹس محمد علی مظہر کوں ذمہ داری ݙتی ڳئی اے۔ یاد رہوے ایں توں پہلے جسٹس قاضی فیض عیسی نے وی اے ذمہ داری ݙتی ہئی جسٹس اطہر من اللہ کوں۔

ہک ٻی خبر سپریم کورٹ دے حوالے نال اے وی ہے جو سابق چیف جسٹس جسٹس قاضی فیض عیسی اج تقریب حلف برداری دے وچ شریک نہ ہن انہاں دے متعلق اے خبر آئی ہے کہ او لندن روانہ تھی چکن او انہاں دی فلائٹ

چھویمی آئینی ترمیم دے حوالے نال انہاں تے الزام اے ہا کہ او حکومت نال رل گئن تے او چھویمی آئینی ترمیم کوں ووٹ ڈیونڑ چاہندے ہن ایں حوالے نال او پارلیمان دے وچ وی موجود ہن اے انہاں تے الزام ہا تن انہاں نے آکھیے اپنے پیغام دے وچ کہ او شفافیت تے آزادانہ تحقیقات کیتے ایں گالوں مستعفی تھیندے پین کیوں جو پارٹی دے جڑے ورکر ہیں تے کارکنان ہیں او مطمئن تھیون انہوں نے نال نال اے وی آکھے کہ او اج بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان دے نال ہیں پی ٹی آئی دے نال ہیں تے او پی ٹی آئی دے نال رہ ویسے انہوں نے اے وی آکھے کہ جڑا شو کاز نوٹس پارٹی انہوں کو جاری کیتا ہا انہاں نے اوں شو کاز نوٹس دا جواب وی ݙے ݙتے۔ ایتوں علاوہ اسلام آباد دے جڑاں وچ اج

ول حاضر تھیساں اج دی راجدھانی دی کہانی بس اتنا اپنے دوست اپنے ہوسٹ پروفیسر عباس کو اجازتاں ڈیو رب سونے دے حوالے